Shoko rokutaurwa naJesu mudama rakanaka ndoshoko raari kutitaurira isu tose takaungana pano. Kana zvarema, endai mundozviratidza kumupriste. Kana uchinge waremerwa namatadzo ako, enda undozviratidza kumupriste. Kana wakafara zvinhu zvako zvakaringana, enda undozviratidza kumupriste. Kana wakaremerwa namaperembudzi oupenyu hwako, kushaya rufaro, kushaya rugare, enda undozviratidza kumupriste. Basa rake nderekukusvitsa kuna Mwari. Ndozvatiri kupemberera nhasi uno. Hatisi kupemberera kuti bhururu wedu Kana kuti mbingaudo yedu yazviita. Tiri kupemberera kuti umwe wedu wadaidzwa naMwari ukapiwa basa rinorema, basa raanowana simba ari munhasi mechipiyaniso. Munyasi meChipianiso ndoo mune chiitiko chikuru chinoshamisa. Satani napasi pazvaiti takurira Mwanakomana waMwari, Mwari vaitotanga kuvamba zvinhu zvitsva. Mvura neropa zvakayerera paChipianiso ndoo zvinosuka matadzo edu, ndoo zvinoumba kirike, ndoo zvinotiita vana vemhuri imwe chete. Tose tinobatanidzwa hama dzadiwa nechipiyaniso chaKristu. Tose tinobatanidzwa hama dzadiwa norufu rwaKristu. Rufu rwaKristu wakataurira vadzidzi vake akati, garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo nguva yose yamunopemberera kufa kwangu nokumuka kwangu, munenge muchirangaira ini kusvikira ndadzoka. Ndobasa rwufudzi ramunopiwa baba confidence ivai nechitarisiro ichocho kuti zvatinoita handi mahumbwe ivai nechitendero ichocho kuti zvatinoita hazvisi zvapano pasi bedzi kushaya zvekuita kushaya kutandara kwete zvatinoita zvinoyera Baba Chakwanya, Mwari avape rugare, vakanga vari parish priest vangu kuKwekwe vaiti paaritari panoitika bonko shindi, denga napasi zvinobatana mumuteuro wemisi. Matadzo edu anoyeredzwa neropa raKristo, tinosukwa tichiva vatsva, zvinhu zvinoyera, zvinhu zvinoda hongu. Zuva roga roga, hongu, muchimuka, Tenzi, ndasarudza kukuteverai. Muchitandara, Tenzi, ndasarudza kukuteverai, nokuti basa iri ibasa raMwari, ibasa rinorema, ibasa rinofadza. Kunesu vatenderi. Tinoimba isu tichiti vaPriste ngavafare vave nokururama. Kazhinji tinosarudza savatenderi kukanganwa kuti tinonamatira kuti vaPriste vafare. Tongoti ngavave varurami. Toda kuvatonga namaonero edu. Regai baba kana vakaneta regai vambotura femo regai vambozorora basa itya vasevenza ndiwo wega vachava Zimbabwean uh, priest muno muAustralia tikavasevenza sembongoro baba havana kwavanosvika Tichafuta bhiri racho tisu. Saka ngativachengetedzei utano hwavo nesuwo vachatichengetedza upenyu hwedu hwomweya. Baba vatinopiwa Mufudzi wedu variko kutisvitsanisa isusu kuna Mwari. Zvichemo zvedu zvizhinji variko kutifudza norudo, variko kutifudza soMufudzi. Savatenderi ngatisawanikwa nguva dzose tichifurira mutsoka dzavo. Baba vanodawo rusununguko mufudzi chaiye anowanzogara padombo makwai achifura kwaanofura mufudzi achiona zviri kuitika kwete kuti pese pese makwai ari mutsoka dzababa vapei nguva yokuti vambofemba jesu waipedza usiku hwose achinamata kuna mwari ndozvaimupa simba rokuti akwanise kudzokera kuvanhu achivapa chidyo choupenyu. Tikavapawo nguva Baba yokuti vanyatsokudzika midzi muna Mwari, basa ravatanga iri upenyu hwose, handi contract ye2 years kana kuti ye5 years, upenyu hwose vachasvika kuva soro jena iko zvino zvibvudzi ravo rakanakaka Baba ndofunga kuti hamuiti mhanza ini ndakakomboerwa handiti mhanza asi makazoitawo mhanzawo zvinenge zvaitika asi hatidi kuti zviitike mugore rino rokutanga rohupristi handiti taaremedza isusu tiri suvatenderi vapei nguva yokuti vanyatsokushanda mubasa zvakanaka vachidzidza kubva kuna mwari vachidzidza kubva mukushanda navanhu muchaona kuti tikadero tese tinodya mundiro imwe chete Ndiro yatinogadzirirwa naTenzi. Dai Mwari vatanga basa iri varisvitsa kumugumo wakanaka.

Mambo wedu wakavapawo masimba okuisa maoko pamusoro pavatenderi vavo vabhishopi uye napamusoro pavapristi vabatsiri vavo nokuvapawo simba rekushandira hwai vachiparidza shoko rake nekuvapa chingwa chakabva kudenga. Ngatiinamatirei vapristi vedu tose pamwe chete. Kristo, ndimi mutsvene waMwari, ipai vapristi vedu mweya wenyu worudo kuti vagova vamwe namabhishopu pamwe nevapristi kuti vagoshandira vanhu venyu nomwoyo wakachena. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Vapeiwo mwoyo mutsva varambe vaine rudo nemi kuti vagobudirira pabasa ramakavasarudzira kuti vaite. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Vadzivirireiwo kumiyedzo yose yakaipa, varegererei pavanenge vakundikana Muve navo pavanenge vari voga nepavanogumbuka. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti tinzwe. Tipeiwo moyo munyoro kuna avo vose vanotambura navanoshaya. Uye muite kuti tive pamwe navatungamiriri vedu, tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Wedzeraiwo minamato yenyu kuna Mwari. Mwari muna masimba ose, tinokutendai nezvose zvamunotiitira. Tinokutendai neiyi Kristu confidence nezvazvakuri kutisarudzira. Wamakasimba tenzo kururama kwabvuma kudai nakuti. Tibatsiraiwo mupfudzi wenyu pakusakura iyo yendimi arambe achisakurawo yake kupfuura muchitendero. Tenzewo mama. Tinokumbira kuti titendwe. Tinonamatira maPriste ose pasi pose. Vadavirei nevavariro tsvene nokushinga mubasa ravo rinorema. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe.
Toda kukutendai Mushe Tenzi Masimba Ose zvikuru nechipo ichi Chababa Confidence Masvosvo chamakati tinokukumbirisisai kuti muchipo ichi tikwanise kutichengetedza kuti zvechokwadi ave munhu achakwanisa kuita kuti vanhu vazhinji vatendeuke kwamuri. Thank you. Tipeiwo kukura kuti nesuwo wafudzwi tiregedze kunyangadza vafudzi wenyu. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbirawo kuti mutinzwe.
Yesu Kristu, ndimi musoro wedu, mun- munotiita kuti tive vamwe, kuti mumwe nomumwe wedu agoita sepaanogona napo Kuvaka sangano renyu. Ipai simba kumunamato wedu kuti udzokere, udzokere kusvika kuna Mwari Baba vedu. Amen.